Albert M. Cassola kiteb f'diversi ġeneri u jibqa' magħruf l-aktar għar-rumanz It-tfajla bil-fjur fuq sidirha It-tim tagħna ltaqa' ma' Arnold Cassola, bin Albert, sabiex isir jaf lil dan l-awtur aktar mill-qrib. Missieri twieled il-Belt, huwa Belti, u kburi l-Kbelti, kburi ħafna bl-hemm, Cassola l-aħħar isma tagħmililux, dik għal hemm għal Marija, ġenerazzjoni li importanti kien it-tieni isem Marija. U missieri beda jikteb b'żgħir, missieri għal kuntrarju tagħna Louis Johnny Marks, pereżempju, kien minflok Italo, Italofobu, eh, iħobb it-Taljani u jħobb l-insin Taljan, apparti l-isim Malti naturalment. U missieri beda jikteb minn min tifel, jiġifieri jien għandi ġa pubblikazzjonijiet tiegħu ta' tlettax-il sena, ta' erbatax-il sena fil-gazzetti bit-Taljan u bil-Malti. Kien eh, kiteb Bosta oqsma tal-litteratura Maltija, nista' ngħid kważi kollha, ejja ngħidu ma kien jeċċelli fl-ebda minnhom. Dejjem kien hemm xi ħadd aħjar minnu fil-qasam tal-poeżija, xi ħadd fil-qasam tan-nuvelli, fil-qasam tar-rumanzi, fil-qasam tat-teatru. Imma miss il-ġeneri kollha, huwa l-awtur pereżempju tal-ewwel ktieb modern bil-Malti għat-tfal, Ġoġo Rummina, li nkiteb, li ġie ppubblikat fis-snin erbgħin. Dan ġifieri huwa magħruf, jiġifieri anki hemm nies bħal Trevor Zahra jagħtu t-tribut tagħhom lil missieri bħala l-ewwel kittieb ngħidu modern tal-kotba għat-tfal. L-iktar naħseb li kien jinteresah kien it-teatru, kiteb bosta bosta plays li niftakar anki meta kont żgħir jiena kont indur magħhom tal-linja bil-private l-Orpheum niftakar dat-tip ta' teatri. Kien għalliem naturalment u kiteb erba' rumanzi, eċċetera. Insomma, għandu għandu ħafna l-istess hemm l-Albert hemm Mar- eh, Cassola eh, Collection l-Università ta' Malta, ġifieri jiena għandi l-cuttings tal ta' dwar missieri minn 1929 il qudiem huwa twieled fin-1915. Ġifieri minn 14-il sena kien u kien iżomm kollox. Jaqta' l-gazzetti, waħħalhom, eh, biċċa xogħol kull darba.

mill-President Giuseppe Saragat tal-Italja. F'Malta kien membru tal-Akkademja tal-Malti, kien rebaħ ukoll l-Ines Trophy li kienet il-trofew għall-kitba letterarja ad unur ta' Ines Soler tat-teatru. Rebaħ ukoll il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb. bil-ktieb postumu tiegħu, bir-rumanz postumu tiegħu, dak li jsibna kollu ttajpjat, le, sar aħħar rig fuq l-iskrivanija tiegħu l-għada li miet, It-Tfajla bil-Fjur fuq Sidirha, li huwa miet fil-1974 u ġie ppubblikat jidhirli fil-76 u kien rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb. Din hija l-ewwel paġna ta' Ġoġo Rummina, ir-rumanz għat-tfal li għadu popolari sal-lum u li fl-1993 kien intuża Meta saru l-ewwel edizzjoni tal-Pajjiżi ż-Żgħar tal-Logħob tal-Pajjiżi ż-Żgħar f'Malta, iċ-ċerimonja tal-ftuħ kienet ibbażata fuq dan il-ktieb, hekk taraw il-filmati llum issibuha. U naraw min hu Da Ġoġo Rummina u kif twieled l-immaġinazzjoni fertili ta' missieri. Darba waħda, ma niftakarx kemm ilu, kien hemm f'nofs il-Baħar Mediterran gżira ċkejkna jisimha Maleth. F'nofs din il-gżira ta' Maleth kien hemm wesgħa kbira kbira, U sewwa sew f'nofs din il-wesgħa kienet tinstab daqsxejn ta' ġnejna mimlija siġar sbieħ, u fin-nofs ta' din il-ġnejna tfewwaħ bi fjuri ta' kull lown u bi frott ta' kull xorta kienet tinsab siġra kbira tar-rummien. Sewwa sew fin-nofs ta' din is-siġra kien hemm rummiena ċkejkna ċkejkna, imdendla bil-kemm il-kemm ma' fergħa rqiqa ta' zokk żgħir żgħir, u titbandar 'l hawn u 'l hemm ma' kull żiffa riħ, Qisha se taqa' u ma taqax. Darba fost l-oħrajn qamet tempesta qalila, u l-baħar beda tiela' għal din il-gżira, u kien sejjer jgħarraqha. Il-mowġ waħxi beda jaqbeż ix-xtut, jasal fit-toroq, jitla' fuq l-għoljiet, jinżel bħal xmara għal ġol-widien, ixarrab is-siġar u jifqa' l-għelejjel kollha u jagħmel il-ħamrija għasida. Maled kienet għodda nbeled għal kollox mill-baħar. U biss dik ir-rummiena ċkejkna f'nofs dik is-siġra kbira ta' nofs dik il-ġnejna f'nofs dik il-wesgħa ta' nofs dik il-gżira fin-nofs tal-baħar Mediterran ma laħqitx ix-xarbet. Għax il-baħar siket f'daqqa waħda donnha apposta biex ma jmellaħx bil-melħ tiegħu lil dik ir-rummiena.